So ah, na so angel of God come appear to the woman o, come tell am say you go conceive o, but make you no take anything wey no dey clean, make you no drink uh, any wine, make you no drink any strong wine. Eh, my people, una welcome to Judges chapter 13. Yay! Who dey happy to watch me? Make una rate am. So Judges chapter 13. So E start where di children of Israel come dey do bad bad things as in dis children of Israel dem bin no dey hear word those days sha dem dey do bad bad things God sef come dey angry and you know say our God no dey fit see iniquity God come vex na God come say I need to treat these people their fuck up I need to I need to handle them because dem no dey hear word all the instruction all the talk wey I don talk dem no dey hear word ma treat their fuck up na go come come release them give the philistines say for forty years make the philistines dey torment them make them dey deal with them you know say that time na after they comot from egypt na war war war they dey fight all those things so those people the philistines the amorites when they see them like this they dey fear they fear the children of israel because god spirit of god dey with them wey dem dey fight any anybody at all and dem dey kill them but because they they continue to dey do bad bad things wey God no like na God come say for forty years him go let them make the Philistines deal with them so the Philistines come dey deal with them and then when e come reach time wey God come look am say ah you know our we know our God na as him dey beat pikin with left hand he dey use right hand dey drag them if you dey beat with right hand he dey use left hand dey drag the pikin come back body na him come say make I show these people mercy na him come get one man o oh, for for um for Israel there. Im name na um im from the tribe of um um Dan. Im from the tribe of Dan and the the im village where im dey stay there is the na na Zor um Zorah. So and then the man name himself na um Manoah. So na im the man e get wife but the wife no no get pikin. The wife wetin Oyinbo call barren. So the wife no get pikin, the wife no fit um born and all of that so e dey there for the village na im one day the wife just dey dey waka dey go na im angel of God come appear to the woman o come say eh ah madam o how are you the woman say fine o come say eh you no dey born you no fit eh you you dey barren I sure say for the woman head she go like oga wetin happen who send you meet me shey you wan come mock me you know na that kind of situation wey person come dey narrate your story for you when you no even know the person then the woman come say eh, eh, um, yes na the woman come say okay o oh, you go conceive and you go bear one boy pikin so you go conceive but o oh, if you you you you you conceive o oh, you no go drink uh, um, um, um wine na mean say you no go take anything whether um red um grape um wine o anything sha wey be wine or make say coke o fanta o wey had anything to do with wine you no go take am and then you no go drink strong wine that's mean you no go take ogogoro kai kai anything wey as you dey take am your eye dey dey change you no go take am and then make you no eat anything wey dey clean anything wey dem take sacrifice to idol or anything wey dem no kill comot blood make you no eat am put for your body say you go conceive o na him come say and also the pikin because the pikin na special pikin wey God wan use wey dem call Nazareth that is people wey be say God wan use for a particular purpose so na the reason why God wan send this pikin to you so you need to be careful so make you no take anything and also razor blade no go touch the pikin for him head so if you um till the day wey the pikin go die comot from this earth razor blade no go touch the pikin for head as he tell the woman like that na him the man come come go the woman come go house come tell the husband ah my husband o see wetin uh, somebody meet me for road dey tell me o say me i no get uh, conceive but i go come conceive i go born boy pikin and make uh, this one make i no take this one make i no drink this one o when i get the belle and all those things na him the husband say ah you ask him name he say no i no ask him name you ask am where he come from say he say ah but why na how person go tell you this kind of thing you no ask anything then the man come pray for him mind quietly say god abeg bring this man back make he come tell us if na you send am bring am back make he come tell us how we go take teach the pikin the way the pikin if he as he go dey grow and na him go him go take behave na the the uh, God come hear their cry. God come send the angel back to am. Come meet the woman. The woman dey sit down for field. Then the angel come say, ah,

na you oga na you come meet my wife that day say eh na me he say eh na i tell god say make you tell abeg wetin you tell my wife tell help me talk am then the girl come tell am again say your wife must not eat anything wey dey vain must not take any unclean thing you must not uh, uh, sha narrate everything tell am again say razor blade o must not touch the pikin for head because the pikin na nazareth na na purpose na im god wan send the pikin come do for earth so that purpose must be fulfilled so razor blade no go touch the pikin for head na the man come say ah okay o thank you very much for coming abeg we go we go detain you o say we go keep you here so that make we make you teach us make you continue to dey teach us how we wan take nurse the pikin then i was ah if you detain me here how we take take sha the man no gree sha he come say okay even if you no accept okay we go uh, make we

as him dey go na him e just follow go na him the husband come shout say hey my wife oo we don die oo hey na that one say wetin happen he say we don use our eye see God that mean say we don die na that one say ah if God no dey please with us the wife come say if God no dey please with us say him for no appear to us him for no accept one him for no accept our sacrifice secondly him for no appear to us and also we uh, we no do am anything na all this thing wey him tell us him for no tell us na him the wife say eh ah okay o be like say na true so as the wife now e come conceive come bear pikin come born the boy pikin wey wey the angel talk na e come name am Samson yes o na e come name the pikin Samson so Samson come dey grow God come bless am time to time God dey um God dey empower am and den im go just dey grow there for the kingdom of Dan im just dey waka dey dey dey run around as e dey grow um for for for for the presence of God and all so na wetin end um um um judges chapter thirteen be this so um wetin me I learn from this story be sey especially as a woman you you if you get belle make you make you ask God wetin be the purpose see the man the whole way say be say na man as God tell am say you you go get belle uh, the, the wife tell am he say make God bring the man make the man come tell them how they wan take grace so as a woman if you get belle make you ask God how wetin be the purpose of this my child and wetin uh, um, uh, teach me how I go take raise this pikin wey the pikin go grow well in your ways so na wetin me i learn say as women we always uh, inquired of god wetin god want us to do and how we to need to train our children god bless you abeg make you like make you follow make you comment if you no like no follow wetin you gain o oh, god bless you see you in my next video and please share so that other people go see so i am doing the next one and trust me it it dey it dey very interesting i don read am it dey very very interesting god bless you see you in my next video abeg read your bible as i always dey end my video make we read our bible bible na our manual o oh. read your bible so that the devil will not use your eyes to do shege you need to feed your spirit man god bless you see you in my next video.